Chhum leh lil luput, The Psychology of Money Book Review, Part One A, Tun tum video ah kan sawi dawn chu khawvel pum huapa, mimal sum leh pai leh pawisa pei punna lama lehkhabu mingthang pakhat a ni. The Psychology of Money a ni. He lehkhabu hi Morgan Housel-in a ziak a, a thupui ber chu sum leh pai siam dan chauh a ni lo. Sum chungchangah kan ngaihtuah dan leh kan chawchawlna te a sawi zawk. Mi pahnih hian sum leh pai nih zat in ang an nei, mahse pakhat chu a lo hausa zel thei a, pakhat erawh chu a la thei reh mai thei. Chumi chhan chu rilru leh thuchungna a ni tih lehkhabu hian min zirtir. Tunah chuan Lesson Masabel kan zir dawn a ni. Lesson pakhat na, Sum leh paia tumah an aa lo. Morgan Housel-a sawi dan chuan, Sum chungchangah mi zawng zawngin anmahni chanchin an nunphung leh an tawn hriat ang zelin an thu hruk. Mi pakhat chuan sum an humhim nasa reh, midang pakhat chuan sum an mangchak reh. Ka nen chuan pakhat hi a dik lo vangin kan ngaihtuah thei. Mahse an nun tawh, an chhungkaw dinhmun leh an thil muh tawh te chuan an ngaih dan a siam a ni. Chu vangin mi dangte sum man dan kan hmuh chuan an mahni dem hma hian an chanchin hriat a hmasak pawimawh, lesson pahnihna, van ngei leh harsatna lehkhabu hian thil pawimawh tam tak min hrilh. Hlawh ting zawng zawng chu an sin vang chauh a ni lo, van nihna pawh a tel ve thi. Chutiang bawkin mihlawh chham zawng zawng chu an sual vang chauh pawh a ni lo. Harsatna leh thil thleng thawkhat te pawh an awm thi. Hei hian min zirtir chu Hlawhtling te atangin zil ang. Mahse, an chanchin chauh chu en tawn vek tum suh. Lesson pathumna, A tawk rih ṭhianna, Mi tam takin sum tam an neih nu pawhin an duh belh zel. Lehkhabu hian a sawi a tawk ngai lo tih ngaihdan hi Mi tam tak sum lo chham a ni. Mi pakhatin an neih tawh aia tam a duh zel chuan bridge lian tak a la thei. A tawpah chuan a neih tawh pawh a cham ral thei. Chuvangin ka tana talk chu eng nge tih hriathria pawimawh. Lesson pali na.

Sum man fimkhu hi hian hun lei taka hausakna a siam. Lehsen pangahna hausakna dik tak chu mi tin an mu lo. Morgan Housel-a sawi dan chuan, Mi tam tak chuan hausakna chu kal man to neih, in lian in tha neih, phawn thar neih teah an ngai. Mahse hausakna tak tak chu a lang fo lo. Mi pakhat chuan a sum a dah khawm a, a pei tung a, a mang fimkhul a, pawn lamah hausa lo angin a lang thei. Mahse a lep leh a sum khawm chu a tam le thei. Chuvangin mi pakhat hausakna chu pawn lam chauh mangin teh suh. Tunah kan zir tawh chu Chhum chungchangah mi zawng zawng hian anmahni chanchin an nei. Vanneihna leh Bishte hriata pawimawh, a tawk tih hriatna, chhum humhim pawimawhna, hausakna tak tak chu a lang fo lo. Part one B-ah kan sawi leh dawn chu hausakna siam leh hausakna humhim dan, sum mangin zalenna neih dan leh. pawm theih nih pawimawhna. Part one a lah part one a ah kan zir tawh chu sum leh pai ah tumah an â lo, van mehna leh list engti kam ah a tawk lo, sum humhim pawimawhna, hausawng hausawngna tak tak awmzia. Tunah chuan lehkhabu lesson pawimawh dangte kan zir leh ang. Lesson parukna, Thil ta deuh te te chuan dah lian a chhuah a thi. Mi tam tak chuan result lang takin an duh. Mahse, Morgan House erawh chuan hausakna tam tak ber chu Hming chhung avangin a lo peng zel a ni, a ti. Sum te reuh tete i dah khawm reng chuan hun reihnuah a pung nasa thin. Hei hi sum chauh ni lovin hriatna, thiamna, merhriat nganna leh na tha pawh nitin a pung ve thei. Thil te reuh tete i tih reng hi hun reihnuah thil rian a lo ni thei. Lesson pasarihna, Hausakna siam aiin hausakna humhim a hal sa zawk. Mi thenkhat chuan rep tam tak an siam, mahse a reinuah an ral reh thei. Engati nge an sum humhim thiam loh vang a ni? Hausakna chu siam mai hi a tawk lo, humhim leh enkawl thiam a ngai. Chuvangin rep zawng zawng hmang ral mai lovin A then dah hawm leh fimhul taka mang rawh. Lesson pawrehna, Zalenna chu hausakna luvel a ni. Lehkhabu hian a sawi. Chumin a pek theih thial luvel chu zalenna a ni. Zalenna awmzia chu i du hunah chawlh theihna, i duhna, i hrang theihna, sum avanga lau reng lohna. Hausakna chu thil man to lei theihna chauh a ni lo.

Greece lian lutuk la kaiin hun lei tak hman tak kawng thang rawh leh senpaw sawm na sum chu thu nun rawh sumin min thu nun loh nan mi thenkhat chuan sum siam an tum a, a nu nungah erawh sumin an nu a kai thawih ta. Lehkhabu hian min zirtir chu sum hi man rawh a ni Hmun tum ber chu sum siam chauh a ni tur lo. Sum chu i tum loh tin na tura mang loh sumin i nun a thu nun tur a ni lo. Kan zir tawh chu hum chung thil ti theihna hausakna humhim dan, zalenna chu hausakna lu vel a nih dan. Lulu fim chawlhawkna pawimawhna, chung chu mahniin thunun tura pawimawhna, Part two ah kan sawi leh dawn chu, Pawisa haw, hun rei tak ngaihtuahna, nunphung pawisa tam thut vanga buaina, rinlelhna leh dawhtheihna, Hausakna siam dah a enge tinge an pawimawh? Part one A leh part one B ah kan zir tawh chu sum leh pai ah tumah a nal u. Van nihna leh vis in tikam ah a tawk lo hung chung hausakna vs hausa taka awm zalenna tuna chuan Mughal House Jalal Lesson pawimawh dang te kan zir leh ang. Lesson sawm pakhatna, pawisa chu pawisa lak luh tam avang chauh a ni lo. Mi tam tak chuan pawisa lak luh a tam nua ka pawisa ka khawl ang an ti thin. Mahse lehkhabu hian a sawi chu pawisa khawl hi pawisa lak luh tam avang chauh a ni lo. A bul chu inthununna a ni. Mi pakhatin sum tam a lawh thei. Mahse a mang lo vek chuan pawisa hawl a awm dawn lo. Midang pakhat chuan pawisa lak luh a tlem mahse a dah khawm thei. Chuvangin pawisa lak luh aia pawisa hawl tih thin hi a pawimawh zawk. Lesson sawm pahnih na. Hunlei tak ngaihtuah loh.

Sum tam thut vanga buain an neih rawh. Sum lak luh a pung chuan manna pawh a pung tel fo. Hei hi sum tam thut avanga buaina an tih a ni. Entir nan hlawh a pung hnuah kal man to lei, phawn thar lei, in man to zawk lei, man lo zat tam zawk. A tawpa pawisa hawl a awm lo. Morgan Housel chuan pawisa la luh a pungpuiin manral chu a tlem ṭheh ang bel a vawng tum turin min fuih. Lesson sawm palina, Beisei lo ṭhil atan in buatsaih rawh. Nunah beisei lo ṭhil a lo ṭheng ṭhi. Natna, Nachan. Chhumdunna lawh chhamna, Emergency dang. Chuvangin Emergency Fund nih hi a pawimawh. Pawisa ho chu hun tha a tan chauh a ni lo. Hun hausa tan pawh a ni. Lesson sawm panga na, Dawhtheihna chu hausangna bul a ni. Mi tam tak chuan result rang takin an duh. Mahse compounding chu hun a ngai. Chhumdunna pawh hun a ngai. Pawisa peiphun pawh hun a ngai. Muga hausa chuan mi hausa tak tam lo te chu an man mawh lo. An chu chu nga an dawh thei. An chhun zawm zel. Hei hian hausang na nget a si a. Tuna kan zir tawh chu pawisa khawk tih thin pawimawhna, hun lei tak ngaihtuahna, sum lak luh tam chut vanga buaina neh dan Emergency Fund nih duh theihna pawimawhna pathum a kan sawi leh dawn chu hausakna dik tak, limna leh sum inlaichinna, sum chungchang thil tih theihna lian belte, leh Morgan House la advice nunawm Part one A, Part one B leh Part two ah kan zir tawh chu sum chungchangah rilru pawimawhna,

Mi tam tak chuan hausakna chu kar man tur nih, in lian leh tha nih thil man tur lei teh-ah an teh. Mahse hausakna tak tak chu a lang fo lo. Mi pakhat chuan a sum a dah hawm a, a pei phung a, a mang fimkhul a, pawn lam a hausa lo angin a lang thei. Mahse a sum leh a lep chu a nget ve. Chuvangin Pawn lam muh mai mangin mi hausakna teh suh Nelson sawm pasalihna chung chuan himna a lei thei em? Lehkhabu hian a sawi chu sum chuan limna zawng zawng a lei thei lo. Mahse sum chuan harsanna thenkhat a ti niam thei. Beisei lo thil atan min inbuatsaih thei, zalenna min pe thei. Hlimna tak tak chu chhungkua hriselna, hunza len, lillumawnna te nen an inzawm zawk. Lesson sawm pariat, Chhung chungchang tihsual lian lo te, Morgan Housel-a zirna atang tihsual lian thenkhat, Dep zawng zawng hmang lo, Midang te nun dan en tawn mai, List lian lutuk lak, Chhungkaw ngai pawimawh lo, Hun rei tak ngaihtuah lohna, heng thute hi kan pumpe theih chuan kan sumdin a tha zawk ang. Lesson sawmpakuana, Lehkhabu atanga tihthim tha, He lehkhabu chuan min fuih chu nitin pawisa hawl nei rawh, i neih tawh chungah lawm rawh, lep mang fimkhur rawh, hun rei tak ngaihtuah rawh, sum mangin zalenna siam tum rawh,

Hausakna chu sum tam nihna chauh a ni lo. Hausakna chu sum man hrinna a ni. Kan zir tawh chu hausakna dik tak, sum leh limna, tihsual lian belte, tihthlin tha leh lillu dik pawimawhna, final part, sum leh pai chungchanga rilru put dan, thulak tawi leh ni sawm thum chunga sum leh pai challenge, Kan Silas chu a tawp lam kan thleng ta. Part one-e atanga part three thleng kan zir tawh chu sum chung chuanga lutlu pawimawhna, banneihna leh risk, compounding, pawisa hawl, hausakna siam leh humhim dan, hausakna dik tak, sum leh hlimna. Mahse lehkhabu chhiar chauh chuan kan nun a danglam lo. Kan zir te kan man a ngai. Chu vangin tunah hian ni sawmthum chung Sum leh Pai Challenge kan zir dawn a ni. Ni khat atang ni sawi sum enfiahna, Karmasa chung hian nitin i man na ziak rawh, i lak lut leh i man ral Ziak ṭham rawh. Sum engnga nge i man tam ber tih hre rawh. Sum man dan hriat hi thil pawimawh hmasa bel a ni. Niliat atang ni sawm pali, pawisa khawk tih ṭhin siam rawh. Pawisa lak luh a tam emaw a ta em emaw, a pawimawh ber chu pawisa khawl a ni. Ni tin emaw kal tin emaw. Thawtin emaw sumten te te tal dah huam rawh. A zat a pawimawh ber lo. Tih thin chu a pawimawh ber a ni. Ni sawm panga tang sawm ni pakhat. Rep man fimkhur rawh. Rep a lo awm chuan manglal ngar suh. Rep chu thenkhat dah huam rawh. Thenkhat pei pawh pei pawna tan mang rawh. Thenkhat emergency atan vawng rawh, hei hian nakinah i sum dinhmun a ti nghet zawk ang. Ni sawm nih pahnih atang ni sawm thum. Hun lei tak ngaihtuah rawh, ni khat emaw tha khat emaw chunga hauhsak tum suh. Khumbankling chu hun a ngai, pawisa khaw chu hun a ngai, pawisa peipun chu hun a ngai, dawhtheihna leh inthununna chuan rah a chhuah ang. Hlasei Clausiac mahni leh sen pawimawh bel panga pakhatna pawisa haw ri pawisa lak luh aiin tih thin a pawimawh zawk panihna hausakna siam mai hi a tawk lo. Hausakna hu him thiam a ngai pathumna chhung chuan zalenna min pe thei a, chu chu a lu ber pakhat a ni. Palina, Mi dangte nun dan en tawn mai suh. I dinhmun ang zelin thu chuk rawh. Pangana, Hun lei tak ngaihtuahna leh dawhtheihna chu hausakna bur nge ta ni? The Psychology of Money hian chhungsiam dan chauh min zirtir rawh. A zirtir ber chu sum chungchangah lil rin dik nei rawh, lil lua dik chuan pawisa hawl khuam a awlsam ang, leh phumhim a awlsam ang, sum man fimkhur a awlsam ang, hun lei takah sum dinhmun a tha zel ang. Tun nge tang hian lesson pakhat tal mang tan rawh. Thil te reuh te te i tih thinte chuan hun lei nua danglamna lian siam thei.